ndambodzikwawo futi nana iguru mukoma wamira apa so achada kukone panapa hapana mhosva vachangoda chete kukone ipapo paa pakazara vana mainini vaviri nevarume vavo vachigara papa pamukoma ipapo vari four indiri one ndinadiriwo kwachiwenga asi takapuwa eviction order takadhipotwa manainai dzekuse ti anga akutobikwa baba ndichitoti ticharova ti ndakapuwa deportation order ndisati ndapuwa kapu yangu anozonoona zvekuita ndakuperi ndakanzwa imwe shasha ichifona zvikanzi makaenda kumusha riini achibvunza mukadzi wake zvikanzi nemukadzi atakaita svudzi rakapera zvikanzi saka uri kuronga kudzoka riini zvikanzi uri kundidii nemukadzi achibvunza murume kuti uri kuita sei unoti dii zvikanzi ah, tachingoti pamba pangu mai vanodiwo pamba pavo zvikanzi ndichauya kandapedza zvandiri kuita handiri kunetswa Chwiri. Echo kanyira muchawo yakana mapedza zvamuri. Chinhu chandakaona ndechekuti hazvina basa kuti une makore mangani uri mumarriage kana kuti wakaroora makore api. chinhu chiri kunetsa ndechekuti ukashaya knowledge yekuziva kuti kuti utransfer from a boy kuti uve a man what is required unononosvika pakunzi sekuri uri a boy angokwanda makore ndakazviona izvozvo and is unfortunate kuti nobody can really teach you kuti kuve baba wemba unofanira kuita sei kusvika wasvika patrue gospel asi mwari une dzimwe nyeshawo dzaanoita even kusina true gospel kune vamwana sekuru vanotoraira munhu akave baba chaivo vanozoshotawo zvimwe asi pane pamwe pavanokususukidza ukasvika kozoitawo pamwe paunoti mm, uyo anyanyirwawo uyo ninaoko anodzikwa pamba pako wakatarisa so bamdiki pack your bags and go iwe ogotozoti munin'ina wako akutobuda ndikuona mufana wangu otozomuperekedza kuti maiguru vako ndozvevanoita ini ndakatoomerwawo ingotsvaga kukuenda ndichakuisira mari paeko keshi unodzingirwa munin'ina nemukadzi ukaita zvekutamba iyezvi pana pachitaro reso pane akadzingwa izvezvi namai guru mukoma vakatarisa Ini ndakambodzikwawo. Ndakamira sei? Ndakambodzikwawo futi nana iguru. Mukoma wamira apa so. Achana kukone panapa. Hapana mhosva, achangoda chete kukone. Ipapo papa pakazara vana mainini vaviri nevarume vavo vachigara pamba pamukoma ipapo. Vari four, indiri one ndinadiriwo kwachiwenga. asi takapuwa eviction order takadhipotwa manainai dzekuse ti anga akutobikwa baba ndichitoti ticharova ti ndakapuwa deportation order ndisati ndapuwa kapu yangu anozonoona zvekuita ndakuperi saka zvingovo zvinhu zvaunofanira kuzoziva kuti kana waa baba ukaenda pasound cloud chematichings atakaisepa panonzi macouples fellowship anokubatsira kuti uzive kuti utove baba chaivo pamba unofanira kudii zvimwe zvacho nawo hazvibve pakungoti mukadzi anenge achikokudheerera zvimwe zvacho zvinotobvawo pakuti iwe ubaba hwacho nokuti haugoni bcause kuti ugone kuzopa maorders unge uine simba une pawakatsika so mukadzi adya chikafu chawakatenga akapfeka hembe dzawakatenga uyu ari pamba pako wakabhadharawo zvino ukadziri kungochengetanawo naye semazvinya asangana pashuru hapana vabereki vari kukuziva mukadzi ari kutumirwa hembe nevari kunze kwenyika vanasisi vake iri kutotumirwawo zvemukati namai guru ungawane simba here pane mumwe anototengerwa sadza izvezvi nemukadzi anomukira kumusika iro rosa rakagara richiti zvinhu zvakaoma mabasa ari kunetsa mukadzi ari pamusika one day ucharikitwa nevana vawakazvara vachakurangana vagokudhinda pamaitibereka takawanda maiti tichadyei nasida kurigarira matunduru haufanire kudaro munhu wemurume haafanire kuomberera sadza raasina kutenga pamba pake kana uchitochengetwa nemukadzi izvezvi uri stupid ndoti kutaurira enda kubasa enda unotengesa pusha chingoro kutengesa mabhanana so wodikitira kana mango kana maremani chao chao maremani ari kutengwa mutauni munomu ini maremani ukatondigira ndotenga ndonesa mutii wabikirwawo sadza neupfu hwatenga iwewe wakagara pasofa kana pachituru chako so chawakatenga futi chituru ichocho wodhimanda kuti ndipei sauti muri wauna sauti sauti yawakatenga iwewe ukadaro manje unenge waane right yekuti kuti kumusha hamusi kuenda muchaenda gore rinouya tine urongwa nemipana apa wakawanda wanda uye waane simba iro
yes Awana kukuratidza ubaba hwako mubedroom sechikota chisina nebasa rese.
Yes.
Yo baba yo. You are a higot. Vana ngavabude baba vakapfeka uniform yawakatenga. Oti vana vangu vari kuenda kuchikoro kana vadzingwa iwe ndiwonenda kutaura naedmasa kuita kutuma amai nekunyara edmasa kuti muri murefu refu akadai so atadza kubhadhara 15 unosvika iwe woti naedmasa edmasa pane mari dzangu zisati dzapinda maakaunti hautaura kuti handina mari unofanira kuti pane mari dzangu zisati sei pane zisati dzapinda ndiri kumhanya mhanya dzinopinda pane vandakaitira kabasa wobva ikoko chinopidiguka in two days woti dzakazopinda